21 ta' Frar 2011. Gaddafi għadu fil-kontroll totali tal-Libja. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi jirċievi telefonata. U f'daqqa waħda waslet l-informazzjoni li llandjaw eh, ġewwa l-airport tagħna eh, ta' ħalluqa żewġ Mirage Jets. U jien malli waslet l-informazzjoni għattilhom imma llandjaw kif, ġifi tajnihom il-permess, kif tfaċċaw mill-imkien daw. U bdiet ħirġa l-istorja. L-att erojku, irrid ngħidlu dan, ta' dawn iż-żewġ piloti, illum komdu ngħidu għax ma imma ninsew li dan dal-att għamluh erbat ijiem biss wara li faqqgħet ir-rivoluzzjoni, dawn kellhom kuraġġ enormi, dawn eroj għall-poplu tagħhom.
Fil-Libja aħna ltqajna maż-żewġ piloti u l-familji tagħhom. Bħalissa qiegħed bejn iż-żewġ piloti li għal-Libjani, aħna li qegħdin hawn, nista' ngħidilkom li huma l-eroj.
Wieħed minnhom qalli, qalli aħna kellna ordni li mmorru nattakkaw dan raħal, raħal ta' 1300 ruħ, nisplodu il-missili fuq ir-raħal u mbagħad inħallu l-arjuplan jikkrexja biex żgur inkunu anki qtilna n-nies billi l-arjuplan jikkrexja għal aħna ehm, noħorġu bil-paraxut u l-arjuplan nħalluh jikkrexja fuq in-nies. Di l-ordni li kellhom da x'qalli wieħed minn daż-żewġ piloti.
Fil-Libja l-piloti jgħiduli li qabel ma telqu kienu diġa ftehmu li mhux se jobdu l-ordnijiet u jaħarbu lejn Malta. We decided before, uh, me, me and my friend, from ground, before the flying, that we will not going to kill any people. Jgħiduli li flajru jibdew jikkomunikaw ma' xulxin u jtiru fil-bax ħafna biex jintilfu mir-rada l-Libjani. 250 feet iġi il. Il-piloti jinżlu Malta. Id-deċiżjoni tagħna kienet ċara, dawn it-tnejn min-nies sa jkollhom il-protezzjoni assoluta ta' pajjiżna. Gaddafi issa jrid l-ajruplani u l-piloti lura. Issa wieħed irid jifhem għaliex, għax wara sirt naf l-istorja, illi l-attakki li kienu saru fuq l-Air Force Libjan kienu kisrulhom l-arjuplani kollha. U kien fadlilhom biss, inkluż daw iż-żewġ arjuplani, xi erba' jew ħamsa. Ġifieri f'Malta kellna nofs l-Air Force, l-Air Force Libjana, dawn iż-żewġ arjuplani kienu prattikament nofs l-Air Force Libjana li kellu Gaddafi. U allura kienu ddisprati li joħduhom lura daw biex jużawhom naturalment fil-kamp battalja li kellu. Sadanittant ajruplan tal-Air Malta, mimli Maltin, jinsab fl-ajruport ta' Tripli kontrollat minn Gaddafi. U l-messaġġi li bdew ġejjin ibagħtulna l-arjuplani lura biex aħna nkunu nistgħu nħallu l-Air Malta jitlaq minn hawn. Aħna bdejna dak il-ħin ngħidulhom le, l-piloti qegħdin hawnhekk, ma nistgħux inħalluhom dan, irridu għandhom il-protezzjoni kollha tagħna. Aħna din il-pożizzjoni tagħna, l-arjuplan tal-Air Malta m'għandu x'jaqsam xejn, irridu ejjew ħalli nkomplu nitkellmu, naraw daqsxejn. U iktar kemm beda għaddej il-ħin, l-arjuplan mbagħad tħalla jitlaq minn hemmhekk. Imma fil-Libja hemm ukoll il-ħaddiema Maltin. Paniku sħiħ f'pajjiżna biex jiġu lura bil-familji jċemplunna x'ħa jiġri mir-raġel, x'ħa jiġri mit-tifel u dal affarijiet kollha. U l-iktar mod effiċenti biex nġibuhom lura Malta kienet l-Air Malta u jiena bdejt nitkellem ma tal-Air Malta tnilhom isma' nirriskjaw ħarju plan?
Ir-riskju jittieħed. Ammirajt il-kuraġġ tal-piloti Ammirajt il-kuraġġ tal-crew tan-nies kollha li marru fuq l-ajruplan tal-Air Malta għax kienu jafu r-riskju imma ma beżgħux imorru għalih.
Ir-riskju tal-piloti li ma jobdux ordnijiet ta' Gaddafi u jiġu f'Malta kien kbir ukoll. Fil-Libja, il-familji tagħhom kienu fil-periklu. Tgħidilna t-tifla ta' wieħed mill-piloti. When, uh, when, my, when father go to Malta, uh, come crying and uh, very, very fair and uh, big problem.
L-istorja ma waqfit ċem imma għaliex ftit wara eh, kien hemm l-istorja ta' tlet soldati Olandiżi. Jien sirt naf li kien hemm tlet soldati Olandiżi maqbudin ġo desert mill-forzi ta' Gaddafi. U ġejt mitlub nipprova nintervjeni ħalli nsalvhom. Kellimt u ċempilt jien direttament il-Prim Ministru Libjan u għadtlu isma' tlu hawn daw it-tliet suldati Olandiżi li ġew hemmhekk mhux biex jattakkawkom imma biex isalvaw Olandiżi u joħorġuhom mil-Libja. U dawn innoċenti għalfejn qed iżommuhom jekk intom tridu vera twasslu messaġġ pożittiv, daw itilquhom. U dak ġie lura qalli, isma' qalli, iva lesti li nitilquhom però ibagħtulna ż-żewġ Mirages. Għadtlu ma tarax, għadtlu le, assolutament, iż-żewġ Mirages aqqis semmihomlix.
Sadanittant, il-Prim Ministru nfurmat li hemm ajruplan Libjan ieħor li jrid jinżel f'Malta. Daqqa waħda tidħol messaġġ qaluli, isma' hawn arjuplan telaq mil-Libja tiġa qiegħed fl-ajru, Ġej lejn Malta, qed jgħid li għandu permess biex illandja, però ma jidher imkien li għandu permess. Mill-ewwel għal xi raġuni jien issuspettajt li xi ħaġa ma kinitx f'postha. U għedtilhom għidulhom jagħtuna lista tal-ismijiet preċiżi. Tawna lista tal-ismijiet preċiżi u kkomunikajna ma' xi ħadd biex jgħidulna jafux dak l-ismijiet. U malli rawhom min kien ma' min ikkomunikajna, xi darba għad ngħidu min hu, Min kien bjat? Għax qalilna daw ġejjin għal ajruplan. Hawnhekk hawn żewġ piloti, hawn żewġ enġiniera, hawn kurunell għoli. Kien ċar li huma l-ħsieb tagħhom kien li jillandjaw u probabbilment jagħmlu sforz biex jaqbdu l-ajruplani u joħduhom. Dak il-ħin ħadt id-deċiżjoni dak l-ħin stess għadtilhom li rrifjutawlhom il-permess li jillandjaw, għidulhom iduru lura. Sadattant anki hawn kellna ajruplan tal-Air Malta qiegħed.
Il-piloti issa ilhom seba' xhur f'Malta. Gaddafi m'għadux fil-poter. Il-piloti jistgħu jitilqu lura lejn pajjiżhom. At last the time has come when you will go back home.
Hawnhekk qegħdin propju nistennew il dawn iż-żewġ piloti biex jinżlu mill-ajruplan tal-Forzi Armati. Hawn ħafna nies, ħafna familjari li l-om jaraw il dawn in-nies ix-xhur. Hawnhekk hawnhekk qegħdin Hawnhekk qegħdi propju nintaqgħu. Nintaqgħu propju. Hello. All win, all. Hawnhekk qed naraw in-nies li qegħdin jiffulla jilqgħu dan il-persuna bħala eroj.
Mana, il-piloti ma jistawx jifqu jiringrazzjaw lil Malta. We are uh, thanking uh, the Maltese government represented by the Dr. Lawrence Gonzi about what he have done because he have done a very, a very, very great

In-nannu żgur għandu ħafna x'jirrakuntalu.
It-tifla tiegħu għadha kif ġabitilna ritratt tal-pilota mal-Prim Ministru u iffirmat mill-Prim Ministru meta ntaqa' magħhom.